Onye ndiri Chris ago ndiri ne ching'ani, angekwana ichi place kama hii, Chris ari kwana dream mingi echi chiabeire shattered, ari kwana dreams mingi, twagetwa twang'onya togotara epaara iga twanyora enyomba gete yagachi, igo ntebia Esther, kare twagachi enyomba buna eye.

Omwana akamori dadi ako api? Omwana achete agateba ng'a silali kama dadi aye uko kwa kitanda. Mana amaswali aye omwana akonya kombori namberete amakong'u. Nabo agende tokonya kobori ng'a dadi ako api? Mwanche morigereria Gusii Voice naende intwe togokera mbuya mono Nyasaye ogendete konya kobua chistory chiaito. Rituko ria rero nkogoretera omogano korwa chinsemo chia Kimango. Kimango na ekenyoro, ekenyoro eke iga kegotoka ime ya Marani Sub-County, ime ya Sensi Ward, Kitutu Chache North, ime ya Kisii County. Bamura mbare bane barasetwe amasasi aa aria ase etown ya Sombogo, bagasiria abagima abo. Nigo egotebekana ng'a nabasigari babarasete kuringana na abanto buna bakonya gokwana. Aiga ninde ase omochie oyomo ase omomura oyomo abete kagusiria obogima bwaye. Ase enchera eyio y'okoraswa risasi, intete gosoa gaiga abanyakenyoro nigo babwate obororo obonge, amang'ana amange bagoteba ng'a barabwo mbarenge baibi, eh, ng'aki abanto abasigari bakobarasa amasasi, rika bare kobabwata, amang'ana ayio naro intete tosoe amang'ana toigwe ase enchera y'oboikeranu. Nigo gwakera mbuya mono aye ogenderete go subscribe ase channel yetu ya Gusii Voice, thank you so much, aye na omonto omuya, thumbs up buna botambe nkobatebi, naende onye tora subscribe. Nabo ogo subscribe bono iga eri tobe abange ase community yaito ya The Gusii Voice. Inche nkorokwa Brian McKnight, tiga nsema eri toigwe amang'ana are iga igoro yogoitwa kobamura bane amasasi, egotebekana ng'a nabasigari babaitete ase eng'encho yokobanyora gose mpara, I really don't understand well, tiga tosema erio toigwe eki kiabete.

Getoto cha Chenot, Emiakese County. Aiga ninde nefamiri eyemo ebwate obororo sana ase eng'encho y'ogosiria omwana obo ase enchera etamanyekaini gose ase eng'encho bagoteeba ng'a ebagetwe amasasi buna egotebekana. Onde na mama mwabo gaiga tiga twerese ase oboagare tomanye enki kiabete naende toramanye oboene bw'abana babo. Naki okorokwa omong'ina? Samaria tenkorokwa Milka mpira Nyaseti, ekenyoro nkemango, eyarenge chimatano. Omwana one akagenda ekenyonsi esaa okora egasi. Ekero chiaisika asaa kumi na mbiri nkamotebia Kirisi, kwainokire echirani yankonyire ebesa ngotumere orente omochere ase eng'encho namanyete ng'a ekenyonsi eki injuzi kiachaaka mbaranyora besa. Omwana agantebia yaya mama tinde tindacha. nkorosia tore tikoretie enyomba ebe buya, igo igo nkonyorwa onde. Nkagenda nkarenta omochere nkaiyeka nkarosia, ngachia koganyia omwana nkamoganyia akabora, saa ine egaika akabora, ekero abora nkabwata mpaka saa sita omwana oyio atarachia nyeikaransie. Nkabana chinsa echio abeire late, ngachia komoriga are motecha. Nkabwata nkapaki omochere oyio amo na eteng'u na echae eturungi, nkaiboramo omwana oyio echikoni yane ase nare korugera naye akorara. Nkabwata nkabeka endagera eyio emesa, ngacha nkarara. Riria narara borere, chioka chia saa ikomi na ibere igoro, nkaigwa buna nekurate ya yabuga, ngasitoka ekurate ene eyake yabuga, omura one agaeta oyomo. Ngaigora etirisa korigereria ndore nyomba eyio ng'a omwana me pi iga acha botuko, oe- orara oeta ntae ntaigweti orara. Nkoboria omomura one ng'aki ngiye ki bono kiabuga, ng'a yaya, akambisa ng'a ya tare gontebi tiaya timanyeti. Ngirete nkonyora chichirani chigocha ibere, chikontebi bwaki igoro ango, nkaigora. Nkababoria ng'aki, nki mwachera bono obotuko iga ng'a etwacha kogokwania, mwacha gonkwania. Mwanya gocha moche gonkwania kore ero moche gonkwania, enyomba eria moroche kirisi iga itiru, kirisi iga itiru gose iga abetirwe emeyia gose iga akure. Nkabuga ororo nkababoria, enyomba eria buna moroche esiekire iga, kirisi imoyo are ngasoa korera igo batarantebia. Ekero nasoa korera. Oyomo ore omwana one bono nkorokwa omwana one, akamanya korwa bono akamanya gontebia yaya, egento kiagera momura one nare omonene, bono nkombacha are. Aroni nere iga acha mwane ochaka gotorwania ninche nare gokura. Nkabatebia yaya Aroni nomonto omonene, tiga nche mokwanere. Bagati nkabatebia saba. bagasaba bakagenda. Riria bagenda, chie nare bogete ne chianga chia okorara tiga mboke mbeke chianga boronge. Riria nare nabekire chianga, nyore bagocha. Riria bachaka naende nimanye kobaboria, inki rende gakwateba buna nkoenda ore ochi koroseria omwana erongo oria agende esukuru? Naende inki gwacha gokora? ngasoa korera immediately. Ng'ina nari nasoa korera, na barabwo bagasoa korera, ekero basoa korera, bono ngasoa gokwa nyomba agwo ngosoa korera, nkobaboria ng'a mokong'aini moroche ng'a nonye ndwarete, inche narwarire emiaka oyo na oyo ikomi, inche timbwati obongo nkorenta ng'a abanto aba ng'aki bacha, Ngasoa korera agagwa ekero nasoa korera, abanto bagocha intagete kominyoka bakombwata, chianchia kombwata, bono inche ngochaka korera agwo ngochaka korera agwo chianda chechirani chikoba igo chikogenda, ngotigara iga agwo, chinguru chikambora bakaba nase nyikaransete. Omwana one iga iga are korwa marani. arinete epropaxi nere ororo, etugutu etugutugu, omosani oye nare omwana o nkaye obwate etugutugu. Ekero babaminyokia babakasombogo, omwana oiririe ainogete, ebinto biria biaye iga achiete nabio, abwate emasini ya okobigingera, ngochiachie are chisemi, ngorosie are chisemi. Riria bono bago akage riria buna bachiete Marani, bakagenda na ebinto ebia erori ime, ebinto ebio bikaba na ebia abande tare kobitiga, aiche nabio. Akagenda erio ebinto ebio bono bire erori eyio ime. Ekero baminyokigwa, bagoika erisombogo, igo bono inka bakominyoka gocha rende gocha nka bagocha, ebateire ase akore gusombogo. Buna bateire, bateire erori ime. Etugutugu ime noo baiteire abana abwo. Bono inche tinkamanyeti gento ing'aa abana mbagaitire. Erio abwo nario bono ngocha koigwa bono oreti ng'ai buna bachete bagoika ase ombogo, noo baiteire, abasikari abwo bakobugia esirimbia ng'a ng'a tumeuwa tumeuwa, abanto bakominyoka gochia aa bachiete, bakonyora abana abwo mbatageti barigereria bana abwo, abasisiro oruchi gocha gochia abasikari. Abana abwo rende bakoirwa omocheri bakuete. Okay. Bono gaki. Bono korueria abana abwo buna abana abwo ebinto ebi bianyoretwe erori ime igo, ne esambu, ne egento eke bagosambera etukia, Yebo. ne echisimi echio, gento kende nkiarenge ororo mambia ase erori eyio ime. Mm. Inche gaki bono egento nkorera, igo ndwate omwana oyio one nere ore kogenda, onyore eb- ebesa, ogore omochere ominyoke gocha ondetera, naende oirana, naende ogenda naende okonyora oyonde nere okomoa orente ebiguta gaki inche nabo na bono korwa erio buna omwana oyio agakuete nabo inche andegete iga nanya konyora naye na omonto ogocha aa nonye nka abori naki sobo omwana oria ng'aki ere. Bono gaki ngosabe eserekari enkonye. Naende omanye ng'a ekero omaete omoebi abwatirwe, nigo bwatware obwato onye ne ritoko onye na embori osibwe nero. Banyore chimbori echi kirisi babwate, ebinto babwate, bigende bakese eserekari, barore ng'a ekeene eye abana aba nabaibwe. Pole sana ase ogosirerigwa omwana ogo. Kirisi mwana type ki orenge korwa buna okomokinia mpaka bono iga abeire omonto omonene? Kirisi ase mwane, nere omwana, buna bono. Tinanya iga arenge omwana oo ore koigwa, naende tarenge ase ogokwana tari mwangararu, agasoma buya are buya buna arenge korwa sta korwa form one, form two, form three, mpaka form four, buna achiete university akorete korwa moi university, mpaka nanya konyora at naende bono abanto bono bachagete komanya ase eng'encho agosoka gochi konyora epikipiki, banto bange mbamanyeti, tari mwana ore ebarabara, Tari mwana, iga tore nka iga oboke mambia bwa busa, ekero tindi kwenyara, obuche amache ogende roche orente amache, osoka naende ocha, gochia omonto tari kore ase eng'encho tomenyete inche bweka nere. Mwana ogo okarenge are. Nere omwana omokogoti. Bwa, inki bono bagoteba bakobaitera? Tibagoteba ng'a bachiete marani, ng'a bakagenda ase eme ng'a ase ema ebe ng'a ase. Ekwesama ya chikwendi chikorosia chikeki, buna bakagenda bakabuna, bakaiba ebinto. Tiga ebinto ebinde baibeti, kasi tiga bibekwe bire chigunia ebi bairete bakesere kare ng'a ee mbabunete, bakabogori chi ebireti ikomi, bakabogori chibesa korwa ebinto, eserikari ore ebinto ebi. Igo abasigari bakonfamire ng'a nabo babaitete, bakoirwa eripoti y'eserekari ng'a nabasigari babarasete amasasi. Abasigari nigo barasete amasasi. Nki oratebie abanto bakorigereretie chinsechi igaa igoro y'ogoituka omwana obo, naboigo nki ng'aki oroche egap kwanyorire ase obogima bwao igoro y'omwana obo? Gaki, omwana oyio, engosi buna kirisia akwete buna ntige, buna nabogete nabonde iga, timbwati inchera ende. Gaki eserekari engiya ime eborie obomaene bororekane bwa Kirisi, omwana oyio nabwate omosubati nabwate na omwana, ntobwati enchera ende. Mwanche omorigererie, noroche omong'ina buna abwate obororo gaiga. Igoro y'ogosirika omwana oye, na nigo egotebekana ng'a nabwate omwana ore omoke, naboigo omosubati. Tete gokora estory. Buna omosubati oye nere aratuelese ng'a rituko eri ng'aki ere bagambete nomogaka oye, nsa ngapi amotetetie agocha ng'aki arenge ng'aki mpaka oyekeire agacha gosiria obogima bwaye. Toenda ndare. Monche morigereria, ah, bono iga nonde nomong'ina o Kristo oyio o- ore marembe bono iga, ah, nde toraeres- aratuerese nere igoro y'ogosiria omogaka oye, naboigo ng'aki abe moafectire ang'ana, ng'aki rituko eri riarenge, ng'aki bachagete rituko goikera mpaka bono iga, state of mind ki abwate, naboigo mbirerero ki abwate gochia ase eserekari, engaki buna eye iga, gose ase omorigereria onde

Tuka tukaendelea kuongea ngai- ngachi bono egaika chinsa chingachaka korosia endagera, naikire nyomba nachakire korosia endagera. Ekero nakore korosia endagera twarageire tu bono togochia korara, nkamotexti nkamobori umefunga kazi? Agantebia eh nimefunga kazi. Ewe. Nkamoboria kwaganyaa nemi ekazi neye tokwamanya kogenda nyuma? Agantebia yaya timoganyeti. Alafu nkamotete nkamobori Mambia inse anga togocha goika kinyozi, natete ng'eche rende mambia oyo yaye ng'eche twaumerane nere, manye chinse agoika ororo naiche rende ng'eche gocha ororo twonane. Yeah. Tachieti ko reply. Nkaganya ereply akwenda ko respond. Inche bono rende sababu nkasoa bore nkateba maybe ata ata

Bono tata ginkoboka ere akagete ng'a namanyire ning'anchete koraa ekero nabokire narigereria in the morning ng'a alikuja aka respond ama aku respond. Facebook mogochati? Eeh Facebook Gekogera mono motari mono. goakera na esimi gose morikera na emessage ya kawaida. Sometimes ekero to tuna hata tunapigiananga calls. So ni calls

Ngakuming'a ki yaboka mapema iga? Ase engencho antebia tingocha koboka six, six na rigo nkoboka nkame amabere onyore ore gose egechae omwana achiire esukuru. Ngakumia rende naende ng'aki yaboka mapema iga aigwe bobe mono ni kitu anahitaji ni maji anataka warm. Bono rende nari akondangeria ogontebia nonya ki tore iga accident nere oyo atokire sombugo. Nkamoboria accident gani? Antebi, Chris mbarenge ne tuk tuk banyorire accident naba akutaka kuniambia direct. Bono ekero ang'eresa nka- aganta inte timogende na auntie yago mpaka ororo manye ng'aki accident eywo ere. Yebo. Lakini bono gakonya gontebi mind yane nkarora ng'a yasarekire pi. Nkairana nkaboria tata, tata accident eye banyore akutaka kuniambia ati wameshutiwa. Nabo boria ebaumiete gose ebakwete, nkarora tata enchera abe ime oiso, nonya tagete kondigereria antebi, nkamanya binto mbire buya. Nari nasogete nkasoka na hata ntiakinifuata kutoka nyumba nyuma ya kuananifikia. Nari ngoika ase omboka aria ntaraikwa ase incident nkanyora one of the person oyorenge ororo rende. Oboria accident ki naigure yaberire ase omboka iga iga. Nkamoboria, Ng'aki Kirisi are? Moyo are aumiete mono. Yagotebia, Hapana, tumempoteza, wote oyo nonyore kogokundani, wote owambe kofa. Nkamoboria, Ng'aki ase omisia ikoro nimejua bado kama ni kushuutiwa? Bono agafuta, Nimelia, nimelia, nari bono nari ngocha koigwa bono abanto bakonya gokwana ng'a atigwe arishuutiwa.

Toigete nyomba iga twarenge gokwa kwa nyomba nauliza dady ako wapi kwanza ekero toigete para twarenge na omomura tokorokwa Davie oyo ontireti korwa nkamate omwana aike toigete iga akambori dady ako nyumbani nkamotebia ee ako nyumbani ekero twaika iga iga akaingia kwa nyomba ekero togochia korara botuko bono ekero gwaika abwate korara ntete mobeke borere arare.

Chris ari kona dream mingi echi chiabeire shattered, kona dreams mingi twagetwa twang'onya togotara epaara iga twanyora enyomba gete yagachi igo ntebia esther kande twagachi enyomba buna eye kae esther omwana oito naende nande esukuru engiya obogima bwa omwana oito mbosi bochengi so nani nani tutatimiza na nani hizo dreams zote kama ameenda. Nabo bant- nabantigete ase akong'u- ase akong'u ntamaeti ase ngochakera na ase ngokorera. Miaka ere nkobwate? Niko na 25 years. Mwanche omorigereria ekero kwarorire eh, omong'ina o Chris buna agokwana iga iga you can just imagine. Ogoite chidream babwate buna akoelesa ng'a dreams batagete gocha ekero bakuete nonye mpare barigereria nyomba. Bateba ng'a ntoche tomenye kaa buna eye, iga omwana oito kaa nabe buya. You can just imagine the pain omosubati oyo agenderete goetera baka bono iga. Naende ngosaba okwabera ase eng'encho omwana atete kobera na mama mwabo e- image y'omwana ere eyio, so ase consent ya mama mwabo. Naki omwana twateba ng'a nabo togoshutia omwana kare ororo. Moche morigererie inchera ende ase gotaka komocomfort gose komokwanera ase kende gionsi you can just do it. Gose nabo gotoakereria toche ase enka iga torore inchera ki torakonye efamiri ase enchera eyemo gose eyende. Ase eng'encho omomura oyo okororokana ng'a nere orenge bread winner naende koroche omwana na omoke noroche dreams. Inki oratebie abategereri baito ki omoerio totarachi koenda ase mosubati mwabo Chris? Ekero nkobatebia bado tunaendelea tunataka tupate justice ya Chris.

Tari tokonyora kagechire ni mtu mani mtulivu ase omonto atanabeti ni mtu mtulivu but akikuzoea nabo mokogamba na ni mtu omonto oko- gagokora korwa atambe ni kusmile tu tabwate mang'ana matambe na monto. Mwanche omorigeretie tari komosumbua ase amaswali amange ase eng'encho chingaki buna ichiga nare in pain. Yatonyare mosubati mwabo nere atatebie momura mwabo momura orenge aye naki ekagokina goikera bono iga mbororokia abwate naende nki aganeti ase abarigereri baito boigo nonya ne eserekari nki eragane komokonya ase engaki eri neye iga toche ande are. Oche morigererie nao tore na mosubati mwabo Chris iga iga nere tiga aratueresa ngaki amaete momura mwabo naboigo ngaki amaete rituko eri iga momura mwabo agochi gosiria obogima bwaye na nki amaete goiga rituko eri iga Naki okorokwa aba. Chi'okorokwa egira Munyangi Nyaseti. Yes. Chi'omoiseke omwabo Kirisi Omonene. Chi'gaki omwana oyominto okorutwa omokie nigo are omwana omuya, omwana omoitongo. Lakini ase narenge inche nsogete gochia ri riokindo, kwakerwa ase eminwe omwana omino baibera ebinto oyi- ora- orasirwe amasasi. Ngocha rende ekero nachete. tinyoreti konyora oirwe mochari. Bono intwe tore na ogokumia na omwana oyominto buna twamokinia, omwana oyominto otabwati koboko gotambe, na omwana omuya naende konya nere okonyete mama, mama arwate ase emiaka ki ande are inse nere okorigia egento omoa. Bono gaki buna omwana oyominto ase ritoe tintonyora oboene naki nki omwana oye ekero are koiba, nki batogete na kerakio, obwo nabwo oboene totakeire tonyore. Buna gwakina buna ore omosubati omonene, gocha gocha baka Christ abeire omonto omonene, nabwate type ende gose bokabaro bonde bwensi eye. Yaya, mwana oyominto nonya na emb- nonya na abanto ekenyoro buna asomete, banto mba omwana ominto are omwana omwororo, tari mwana omwankararu, are omwana omoitongo, gento kia monto iga tari korusia. Ki oratebie abarigereri bakorigeretie chinse buna echi iga? Chigaki ndatebe baria mondigerereti. Efamiri yaito tobwate emechando, omwana ominto okure, bono egento totagete noboene, totagete justice erorekane ya ogoitwa kwa omwana ominto. Na ekero omwana oyo iga ominto aitetu, ebinto ebi ekero bare koraswa amasasi igo bare kobekerwa iko ekero omwana ominto akorire bakoretwe searching, ase naro are kogenda ochi koginga ekero ekenyonsi iga anyorwe buna eplot dry. Na amaguta, ebi nabio ebinto abwate ase egunia eyio. Egasi yaye nere eyarenge. Egasi eyio nere eyaye yarenge. Abagambi base aye inki bagokwana? Inche bono abagambi ba iga mba- mbarakwana kende nonye eminto iga iga mbarache bato batorore batotebie yaya, tindarora nonye omogambi ogocha iga iga, yaya omogambi tarache iga iga. Inche bono ndambente ase eng'encho omwana oyo ominto atige omwana omoke, baria bare esoanani bamokonye oyo ora we- wisa ase Tosukia omwana oyo iga, okwo nakwo ogosaba nainche nda- nda- ndatebe. Na omong'ina omino narwarete. Na mama akabwata emechando, na onde orasukigwe nenkoro y'ogwancha Nyasaye amokonye, mokonye mama nere. Ase omoancho omorigereria ekero togosoa naende mosubati onde omwabo ase obweng'e zaidi nere tiga atwere ase ekero kiamaete igoro y'ogosira kwa omura omwabo, bekera chinsechi. Ng'aki okorokwa baba? Inche Teresa Kemunto nkorokwa, Nyaseti, inche ekeresia akobwatia, Okay. Inauma.

Tafadhali. Wanche omorigeri nabo oroche obororo bore ase enkeyo iga. Just imagine omwana gwasomiri okorire university, osomire buna ekenyoro, motabwati more obotaka, alafu emambia eyemo kwaboka kwanyora ng'a omwana ogo taiyo. You can just imagine. Obororo bore enkeyo iga, osomeria omwana ekenyoro. Abanto bagachanga emechango omwana okindire bakobeire omonto omonene ochakire koirwanera rika akobanka ere ne chigasi buna chitaiyo Kenya oboke emambia eye monyore ng'a omwana ogo okure. Yes sawa nabo omonto agotoka namagoso lakini sheria teiyo egoteba ng'a omonto natakeire goakwa risasi. Efamiri eye geki ekorera ne haki yabo justice ase omwana obo. Naboigo onye aya naro amachiko are ase abasigari goika egento gekerigererigwe ase enchera y'oboikeranu, erio tomanye ng'ai omochando ore, erio omwana oyo iga anyore obweene bwaye. Pole sana sister. Thank you. Mwanche morigererie ntete gokwana abamura ba- ba- ba- bagokorana barabwo egasi iga iga. Ah, ekero ntete gokwana abangwana aba iga bonsi ase enchera y'oboikeranu, at least erio tonyare kobakwanera ase bonsi ase oboamo. Ntete baria mwensi pi morege nabo mogocha ase oboamo, eh, erio to- tokore ki? Eh, toigwe ki babwate. Mwanche moregerie intete gokwana n'abanyakenyoro bamura baria bakonya bagokora egasi na barabwo se- n'aban- abanto b'amaarani ase asombogo yonsi iga eye. Chitiri chire echi nyinge. Ase enchera y'oboke, na baria bataiyo rituko eri ng'a ki barimaete, nabo igo nki bamaete igoro ye ring'ana eri. Naki korokwo? Nkorokwo Marucha Joseph, Yes. inche ne cousin ya Chris, korende tore nere ngoratara tore nere, In fact eri tuko nabo antetie totare nere lakini akaba ee mosubokano kidogo kidogo lakini bono inche nabo ng'akere esimi saa tisa chia botuko rituko erio riaitire Yes. togateba buna naende abanto gete barasirwe ase ombuga amasasi. Eki togoika ororo togasanga bakong'usukuru chitukutuku etukutuku eyume. Barenge nabasani baye abamura batato, Chinsa erenga. ee, chiarenge esaa tisa ya chinsa kianda Chia botuko. echia botuko. Aha. Na batwegete ororo, abasikari bakabarusia korwa etuko tugome, bakabacha ekemoboko, bakarusiu chisiimi, bakarusiu ne chima- echimasini chiokoingera, bakarusia ime aria bakabekerera nse chikirisi are koingerera. Bono intwe nabo tokumeti korwa erio kiagera nigo giakorekanire, mwabo Kristo noroche enchera ere, bono intwe tokumete tomanye ekemo yaye ninki kegenderere, tonyabare gosuta chibunduki echio chingai chire, ebinto ebinga ebi bire bare koiba rende. Tomanye oboene bokorekane gake ase obuya. Inki kiabeire gekogenderera gaka getari koba gokia igoro y'abasigari b'asomboga? Abasigari eye bagobwatwa nchera ende yonsi, nonya nomoibi kabwatirwe oyoba etaka erairwe esitesheni, naki echere igoro eira abaibi baende ororo. Bono intwe tokumete ebarasire egento nkeiyo giatekigwe step ende yonsi, Nabo tokumeti iga efamiri, etokumeti abanto abange, etokumeti abananchi, abasani baye etokumeti sana. Batebekaneirie ng'a bachiete kobuna ase omochie bw'omonto, ng'aki agokwana amang'ana aye. Omochie oyio obe omochie oyio noro totagete komanya eserekari otanga yatorokirie omochie gete twa noo bare kobuna, naende bono neba naye omoriki amang'ana noroche kare okoeba ne etuku tuku noche naende direct mpaka seino rioka, kiara korwa maarani CCTV nchire ororo, kera egento nkere ororo, nki bare kobwaterigwa gochia CCTV chire obabare asere ime. Barasire etugutu ime, barusigwe etugutu ime morai. Mwanche morigererie riire abasaae aba iga mbagechiri sana, naboigo bagoteba namaandamano batete gokora ay'omorembe, eri komanya oboene bw'amang'ana aya iga agendete. Ng'aki korokwa endubi? Inche nkorokwa Naftali ondieki. Yes. Aa nkemango. Toiboreire aa, momura oyo nao tosomete esukuru eyemo, nao tokinete ntwanya korora kobwata monto sati, na monto tai ekenyoro eke kegima oragotai nonya korwana. Na momura otabwati record ende yonsi ya criminal oratari nogose ochire orusigwe ebiara gose nanaki. Bono ekero tokoigwa nomomura oyo orasirwe, in fact nabo tondogete. Goikera bono iga, etomanyete nomomura oyo twamochangerete ekenyoro twakora nini, akaenda gosoma okoorire amasomo aye. Riruba ekore riachire nkorikwa arenge, nere oyocha gotokonya buna ekenyoro. Inaki egotoka naende agoitwa bosa igo, atabwati magoso ekiagera ntomomaete buna akinete, tabwati koboko gotambe. Na aba bagoteba nere ekebago orenge, nare mbaibete. Inki bataratoorokerie buna intwe abanto ba bamwabo ase achiete bakabuna? Na ebinto baibete, inki bataratotebia nabito ebi nabi bibire? erinde tomanye nakweri omonto mbasaretie. Tiga eserekari etenene ekwane ekemanene, naende etotebie inki bare komobuni, bakobunia abana aba bakobaita. Bamura abaminto, in fact mama omwabo iga asinyire ekia gokora, mama omwabo iga arwarete, momura oyio nere okomorigeria, nere kera egento. Bono momura oyio nere, konya mama omwabo arorire taya mwabo, osirire, mama omwabo naki akomenya, omwana oye naki akomenya efamiri atigire magega. Eh, bono otagete eserekari ototebi ng'a ng'aki o- egendererete gocha ring'ana eri, naende nakio ekorikora ekiagera ntotagete ekero tokomotuguta, tokomoenia, tomanye ng'a twamoenia.

Wakati nikiona ndugu, yani ndugu yangu anauawa kama mnyama namna hiyo. Mm. Ama na Nyasaye nche gento nari gosaba eserekari erangererie gento eke naende chunguse kabisa emanye nki abana aba bare goiterwa. Morigereri morigereri iga In fact enyomba emorigereri buna ere, mwana oyo tarenge moibi. Mwana oyo tarenge moibi noche ase amenyete. Noche ase amenyete rora mama omwabo buna are. Rigerio buna mama omwabo are, gaki ase ase inki bono ase ase eseri inki echerete. Eseri inki echerete. Mbare kobabwata gaki babeire ime. Onye babwate ebinto bi'oboibi basibwe. Serekari, inche nare gotaba ase ogwancha kwao, otobwatisie mamumu abanyore oboene. Na abasikari aba bamenyire maarani mono mpaka bamenyire bakorire ng'a nsobo. Inche nare gosaba omochumba oito Chabeti, tafadhali Egento eke kerokio tototiga, tototiga gesirere inse, kebwati boronge nabasikari aba bamenyire Maharani, orusie ororo, obaire ase okobaira, orete abang'ao. Ekero gwachiete obotuko obo iga ekero kwarenge gwa- gwaigete ororo, nki nki kwanyorete kero ng'a nki kwaroche mpicture ki kwanyorete i- i- ase escenario eye? Epikicha nanyorete ororo, enanyorete ng'a omomura nare konyora oitire, Oitirwe ore paara nomoiseke, ekero nere abasikari mbarengeo mbatagete toike ang'e. Bono togachia komongera nomongwana oyio barenge nere oite tomaate iga, Yeah. ere konyora nabo barenge etugutugume lakini babere isiko barenge Bakwete. bakwete. Bono ntwatagete gochia kokaribia torore ng'a mbare ekore abande ntwabamanyete. Omonto twatagete komanya ng'a abana aba barasumbana pi aba. Etugutugu eye ere omonyamaete. Etugutugu eye neye aba eyabo yarenge ey'omongwana oye bw'ogori maata, omosani oye. Yes. Neyabo yarenge momura omwa abamogorerete na abasani bare. Okay. Bono nere twachiete tokarigereria lakini tene nabo twaroche ng'a abana abo baitire bobe Lakini rende, ekenyoro inare gotari nare gosaba ase obong'ina naki eserekari etobwatisie abaminto na abanto bonsi, motobwatisie ekenyoro gia kemango, onga ntobwate emechando emenge buna bono omong'ina oyo. Omong'ina oyo nabwate emechando emenge. Gaki mokonye ase ogwancha kwaino, na omwana oroche atiga na omwana omoke, na omong'ina oye na omoke, tafatari eserekari, fuatilia hii kitu. tochie okwa eria ake. Aba abachifu mbare ekenyoro eke iga abasabuchifu, abatureti, ki- barabwo nki bakwanda igoro y'ering'ana eri? Eh, igoro yoba- y'abacha- y'abasabuchifu na abatureti, Mm. eh, egento eke nabarabwo nkio basinyete, Mm. lakini rende ntogendete konya gokebwatia. Mm. Togendete konya kogechungusa, Mm. na gokebwatia mono gochia ime, torore obweene bw'Omwana obwatokire. Pole sana endugu yane ase okorirana na bokorora obororo obwate igoro ye ring'ana eria. Mwanche morigererie amaswali naro ayio akoborigwa. Naigwete amaswali akoborigwa are amakong'u iga iga. Aibeke nabo gojaji. Naboigo ebinto tokoboria nkeri ng'a ekero omoibi abwatirwe riswali buna erio neba nomoibi oria omokong'u. Chiko ndiri goteba ng'a omonto naro otakeire goita omonto akwe, gose bono? Etagera ere ng'a omonto ekero abwatirwe kende gionsi, esheria nere ekobwatigwa, omonto oirwe koti oitete aa, onye ekiina gekomobua obwatwa, osibwa. Omong'ina nere oyo iga, buna bagoteba naende moroche enka iga buna ere. Chris noamete nyomba noamete nyomba eye Eh, nwabete abwo nwakorara ebakoborie ng'a ng'o- ng'oria omaete oratoerese igoro ya enyomba eye ng'a Chris noamete Mm. oria oyo Mm. mwanche morigererie ekero okoimagine ng'a enyomba nere eye iga eh, obamenyete iga o- o- ong'ina nere oyo iga Nkabera mani aye nabe gokworokia chibicha chire enyomba na noroche enyomba buna ere noroche ime buna ere ase omongwana oyio konya kora imagine omwana ogo moganyete ache marogoro tagocha you can imagine Na bono Chris onangire gocha korwa Marani gaki. Chris, batara kong'ita batiga Chris gaki. Aibore omwana andoke gaki, buna ndwarete gaki. Gaki bakang'itera omwana one gaki. Gaki ng'a inkogenda bono, gaki eserekari etagonkonya, gaki echi erigereri, erigereri, gaki erigereri, gaki. Gaki omwana agasomera obokong'u abamate bakamosomia ase arenge aa ase eng'encho arenge omuya, gaki. Gaki tokonye eserekari, gaki mochiche noe ninwe moreche Mwanche mobe. morigererie kende ekiagera tokomenta enyomba nere iga, eh, nabo mwamenyete nere maa. Mwabwate vision moche moagache enyomba engiya. Omwana oino asome esukuru engiya. Pole sana. Onde bwensi ore isiko abanto mbare bare iga gocha ba advocate mbare iga abwo barabatenenere ase ekina eri ko make sure ng'a obweene bwabo bwatokire nabo okosoa ase enka eye eri okwane nabarabwo. Omonto ogocha iga iga Omonto oratake gocha baka iga iga eria ache kobakwanera, ng'ai ng'ai agwete abagaika korwa bosongo. Agoikera Marani estage, atebe ngoenda aikete atinyakeiri, atiire somba ogotiira aike moyare, ekero aikire moyare asuke ang'e hundred hundred metres, aborie omwanyaseti ng'ai ase obokristo. Onarora naende obwate version engiya yokoeresa ase aya. Gose nere eye, ng'ake, ng'ake, tebia. Eh, ase omonto okorwa bosongo gocha iga iga, iga akorwa bosongo aike Marani, arwe Marani aike Sombogo, korwa Sombogo abori Nyakeiri, atebererigwe mpaka Nyakeiri. Gaikire Nyakeiri ataraika egeita, gatigati abwo nabo akoboria o- onyaseti gose sobo Chris, nabo akonyora abanto bare enchera abwo nonye na abana bamotebia, tagosira. Mwanche moige nabo tokorera gose bono, ase nkoenda nde mpaka ase enka eye iga, chidonuts chia. banyoretwe ng'a nogaka oyio obaagete esimi, ninki bakore omanye ng'a ere oyo oagete esimi arangerie abasigari? Inki gekogera abarangereti? Naboigo naruete ribaga abanto aba bakwe amasasi. Korwa agwo ning'ende baka ase abasigari na barabwo mbabori ng'a nabo bakorete egento eke iga, twende andare. Genda korigereria, naboigo nabwo ogwakera omong'ina oye esimi, nabwo ogwakera omosubati oye esimi, naboigo nabwo ogocha baka ase enka eyio kobaa riberera gose kobakonya ase enchera ende yonsi. Tomerane ase omogano ogocha.